U nilqakom għat triq tagħna ta' din il-ġimgħa se nitkellmu dwar Pjazza San Franġisk mill-gżira ta' Għawdex. Imma d-darba ħanħarsu lej San Franġisk b'mod daqsxejn differenti fil-fatt eh, se mmorru Nagħmlu eżatt bħal San Franġisk. San Franġisk kien iħobb ħafna l-annimali, bħalma tafu dan il-qaddis hu assoċjat kompletament mal-annimali u aħna hekk se nagħmlu wkoll. Fl-istess gżira Għawdxija ħa niltaqgħu ma' annimal partikolari.
Edin id-Dreams of Horses Farm Fawdex. Viktor, inti l-ek għaxar sena unek. U jena unek rajta. Issa d-dinja kif suppost tkun, għaw kulħadd jgħid xi su flimkien, femna ftit hekk. Ejja, mela dik xi ħaġa ġifieri dan huwa eżempju li kieku ħallu d-dinja taħdem kif suppost, ġifieri bħalma rajtu. Ġieġ papri. Aħna bis-suppost hekk ngħixu, ġifieri. Vik, Tina l-kunċett tal-post, hawnhekk hawn żwiemel li jiġu salvati u mbagħad iż-żwiemel isalvaw in-nies ukoll, u xejn. Mela, li nagħmlu hawnhekk nagħmlu rescue ta' żwiemel li jkunu forsa wqata' qalbhom minnhom, ikunu naqra diffiċli biex jiġu ħendeljati, inġibuhom hawn, nirrebeldjaw it-trust u mbagħad qegħdin nużawhom biex ngħinu persuni bi bżonnijiet speċjali. Mela, jiġifieri kull meta nagħmlu rescue aħna hawnhekk ma nagħmlux rehoming, hawnhekk min jidħol hawn jibqgħu sal-aħħar anki jekk nagħmlu rescue forsi ta' xi debba li jkun ħajkella baby, il-baby jibqgħu wkoll. Għax eh, Għallem raġuni. Eh, mela, għall-annimali li inti tkun daħħaltu jisew familja biex tarġa ħorġu ġviri jew ħajim messja eh, u jew ħajim messjaħ. Ehm, Hu importanti li jibqgħu hawn anki għal min jiġi u jagħmel użu minn dal-post li dejjem isib dak l-annimal li jkun għenu jimxi 'l quddiem jibqa' jsibu hawn.
Emu. Anka emu.
Ħdejja għaw Lost Treasure illi mill-li miftit li tkellimna sissa fl-imkien għamel żmien u xek kellu kien maltrattat. Imma llum il-ġurnata, jew iktar mill maltrattat telquh, imma llum il-ġurnata qiegħed kif qed tħossok? Very good!
Grazzi. Li hu interessanti wkoll hawnhekk li, li intom kemm jista' jkun tħallhom jgħixu b'mod naturali. Imma li bdejt tgħid li wkoll illi hemm ċertu affarijiet li nistgħu nagħmlu aħna tajjeb mal-annimali li jeżistu d-dar li jnaqslhom daqsxejn il-moħqrija. Eh, per eżempju, ġieli tara eh, annimali mlibsin Jena nemmen li kiku eh, Alla rrit il-ibbisa. Li il-ibbisa kien jagħmilhom ġakketta jew jagħmilhom tnejn. Jena dejjem ngħid, forsi taraw x'għandni marqa tiħoss il-ksieħ għal fuq. Forsi. Sekondi jisħon. Imma inti xaqet libsu li lu qed wafqu mill-proċess tiegħu li eh, jadatta ruħu għas-sitwazzjoni li jkun jgħix fiha. Ħanna naqgħod li naqgħek, wiċċ wieħed, ħmar u ħmar sanħin. Thank you, eh?
Grazzi, eh? Għandu raġuni jgħidlek thank you, eh? Għaliex il-ħmar huwa annimal intelligenti. Intelligentissmu, intelligenti jizjet mizzina. Ah. Eh, ġifiri, bil-forsi di għafet sawa. Thanks eh, għal-ħmir, aħna fejn aħna l-lum. Ġifiri, jekk inti tara swar, jekk inti tara knejjes, Huma kienu it-toroq, huma kienu li għenuna biex nidejnuhom, jiġifieri dawn kull sur li taraw, immaġinaw il-ħmir iġorru l-ġebel, eh, ma kien hawnx trakkijiet, ma kien hawnx kien hawn razza ta' ħmir Malta li llum intilfet, kienu nkunu kbar ħafna, jien niftakar wieħed biss f'ħajti. Eh, u l-ħmir ta' Malta mhux il-Malta biss għenu. 200 sena ilu Ħadu l-ħmir minn Malta, taw mill George Washington, l-Amerika, biex għenu eh, jikrijaw il-bewla minnhom biex għenu biex inbniet l-Amerika u l-Awstralja.
kemm għandkom bżonn flus biex iżommu dal-post fis-sena? Eh, Mela, hawnhekk bħalma qed taraw ġifieri eh, hi xi ħaġa eh, li propjament daqqas ikkel nista' nirrispondi għaliex l-annimali filli filli sewa filli ma jkunux, ġifieri f'ġurnata waħda annimal wieħed
Kapaċi fuq l-ospiża bla. Bum, ok? Eh, issa ben wieħed wieħor irridu ma 12 euros kull għal kull zimel, plus u minus, ġifieri Hemmhekk, imma dawn dawn nagħmluh ġifieri dawn il-prezzijiet għaliex nieħdu ħsiebhom aħna, ġifieri hawnhekk. Li tal-volontira ma jitħallsux biex. Ħallas ħadd. Eh, mela, u jekk xi ħadd għandu pjaċir li jgħinkom tajjeb jew jgħin b'xi mod ieħor possibbli. Posti bħal dawn dejjem eh, hemm bżonn lajnuna għax inkella ma ma nkampaw. Eh, l-ispejjeż huma normi. Ġifiri, donazzjonijiet u affarijiet ma dawn jgħinu ħafna biex inkomplu aħna ngħinu l-annimali u l-annimali jkomplu jgħinu. Aħna waqt li qed nitkellmu din taraw id-dettalji ta' kif tistgħu tgħinuhom tajjeb ġifieri jekk xi ħadd ikun jista' jagħti dik id-donazzjoni żgħira u jekk ikunu hawn. Anke jagħmlu viżit, ġifieri eh, ikunu qed jgħinu ehm, il-post.
Il-post. Grazzi, eh? U awguri. All right.